Mono abanto baminto, momanyete erieta ria Nyasae mwariigure emiaka emenge, na ende inche noyoino. Onye ntarenge oyoino, mwarenge gocha komanya omonto nare okorokwa Nyasae. Abanto baise gonkoigwa bare erieta riane ekesauni nakorire emeremo ao ao ao. Lakini. Inche ase baria abagaaka abakoro mbamanyete, igo naiboretwe kare, tari miaka ya igoro, bono naikire emiaka emerongo etano na etato na oyomo. Igo naiboretwe chitariki sa na emo, omotienyi o kabere, omwaka bwa emerongo etato na ebere. 1932. Igo onye bweire arinyosia enye ang'e nenchera eye egotira korwa bosongo, amo korwa Kisii town egotira gochia Keroka, gati abwo chimile isano emo korwa etown ya Gusii. Tata, namanyekanete gusii, Nyasae ataramorangeria, Musa Nyandusi, nakabeire oboruoti, na mama gaka erieta riaye Paulina Bosubori rende Onyandusi, nabwo ankineti, naende nabwo asometi. Lakini namanyete buna abaibori bane buna barenge magokoro nkorua igaruete bomachoge. Sokoro yane Ayako, oyoiborete tata, igaruete bogetutu aria bakoroka Nyankongo, akamana gocha Masongo. Libali. Ekero Tata anyora emeremo, naria achete gotira gocha nyonsi iga iga ase tomenyete bono. Bono amarieta ane namange, Tata, na Baba, igo baitaberanete, bakang'a erieta Nyasae. Lakini mama, ekero omogaka tari ang'e, iga ninkomenta arenge erinde ria sokoro yaye ore nkorokwa Sansora, erieta erio nario oroche rigorakore ebiasara biane. Sansora. Erieta naetwe ekero nde omwana, omogaka tata akarangeria omopastor. Korwa nyanchwa agacha Nyosia, bagambatisa ekero onde omwana erieta Simioni. Ase igo Simioni riria nabatisetwe riria inde omwana, nari nonye mbono mbwatete Simioni, Nyachae, sansoria eri ndie neria agati abwo. Rirorio mbise mbise terioka Yona neriane eyio ayio naro amarieta ane inche timbwati marieta mange korwa kwementa yaya origereria buya nonye na erieta nonye na eria tata eng'encho imwe obwate rero amatuko aya amaya mokobwati egesongo. Inche ti- tindi gwatorerana na Simioni nyachae nyantusi, yaya Simioni nyachae rioka, eh, na- na bonde igo. Ase ogosoma igo nachakerete primary yane Nyaguta, na- nakambokire chindoche nagenda Nyaguta nasoma naende, eh, Nyaguta primary igo yaye nkorokwa esecta. na omogaka onde narenge ore nkorokwa omonayo, nere orenge ogotorenda ekero tokwamboka chindooche, na abana baminto bande batato Iludia na Misiani. Ekero togochia gosoa bono standard one. ekiagera eyio insa esubsector yarenge. Ekero tokogenda sa- standard one, omogaka gatoira Nyanchwa. Nyanchwa noo twamenyete enyomba ya omong'ina onde eh, omokoro sana ore nkorokwa Kerubo. Kerubo narenge omoiri osokoro yane, noo arenge Nyanchwa abwo ase emission. Nere otorerete nomomura oye omonene ore nkorokwa Bosiri, tokamenya aroro igo korwa standard standard one bono, standard two, standard three, standard four, egochia goika efive tokagenda kereri. Eye bono ere clerigals, igo yakabeire mixed, naende igo yarengete eye. Basi no nsomerete mpaka 1949 nari nsoete Kisii High School. Kisii High School no ngendererete mpaka eh, nka- nka- nkagenda nonye secondary ya Kisii High School no nkorete mpaka 1953. Narinduete aroro, ngasoa egasi y'obokarani. Ekero nkorete egasi y'obokarani, ngakora application kogenda gosoma amacheng'umbu, nintwe baria abarenge kogenda ritang'ani. Nkanyoraa admission America. Omogaaka tata tachi- tachieti tamanyeti mono igoro y'Amereka, toro oyio nere nomoruoti arenge. Bono ere iga ebirengererio biaye biarenge ase abasongo, oba- obaangeresa. Ati tata okogenda osome Buraya? Bono toka akang'ira mpaka abisi ya DC. Oteba omwana oyo natagete kogenda ng'umbu, omosongo oyio iga arenge ore ko Mister Wolf. Omwana oyo gatagete kogenda na obong'umbu, lakini tintageti agende Amerika, ba- mm, rigia enchera eh, agende Buraya. Omosongo, omo, omo DC aga- agakana inche mang'ana ayio tingonyara, lakini Omoamerika narenge oruete Harvard University orenge gokora research aria Keumbu. Mister Wolf akamokwanera, agachia agakora emipango yaye akarigereria chi chi chi chisukuru chia Bongeresa, akanyora ase aa amo, agakora application eh, akarika rirube, ngatomerwa chiform ngaichoria, nkanyora admission. Mogaka rende agachaka koroberia ebisabu ngende. Nario nachete komanya na abagusii mbanchaine, abagaaka b'Abaandrea mokaya korwa Bonchari, abaga- abagaaka bande korwa Bobasi, babo Matayo Ratemo, na Machoge, babo Ongubo, igo bachete bonsi na Mutaroki. Nimbainyorete bonsi, Zakaria angwenyi, riera riria Zaka- buna bono bo- bogetutu igo yarenge eyemo. Bagatebia omogaka Musa, no ntomanyete ere no- nobwate enibo, lakini omwana ogotoma amache ng'umbu, goti noyoito. Tiga togende East African District Council, nero nabo yare nkorokwa, eye mokorokwa County Council bono, igo yare nkorokwa African District Council. Naende riria igo twarenge amo na ah, aba aba abairi aba ah, bakare koruroochia chi- ase chinswe, nabo barabwo nabo barenge aa. Bagaka bagoteba yaya eh, twakonyire ebisaku binde mono, na enibo na eya omogusi enyinge, tokonye omwana oyo. Bugaka akarua enusu, na eka- e- e- African District Council ekarua echi- echi- enusu yende. Ngasoigwa endege nkagenda moa ching'umbu, nkagenda nkasoma, ekero nairana Naching'umbuki gware gosomera ao. eh, amang'ana esirikari, public administration. Aha. nero na- na- nakorete ekero nairanete Ngasoa egasi ofisi ya DC. Engaki nere bare ngotorika omanyete aba Africa engaki eria konya onye toraitaberwe ase amadaraka amanene ere bwenene kabisa nonya nosoma ng'aki omonto omomwamu oyo kwarenge korokwa Assistant African Administrative Officer. Bono eyio nero amadaraka atwaetwe, African Assistant Administrative Officer. Basi rende ngasoa abwo abisi, lakini nkobwate madaraka ande eh, igo kware ngokora inse ya omo- omosongo omodio ase togakora abwo iga ah, ngacha nganyora chinse chinde rende namachani aya abasongo Ntori koigwana. Ngateba, yaya tiga ndigie emeremo ime yao. Nkana korigereria East African Standard buna yaye nkorokwa, ngacha nkanyora egasi etangasire Labour and Welfare Officer, East African Breweries. Ngakora application, bakang'ira. Bono agakwa na eyio abeire 1959, inde ekero bang'ira ngochia goika aroro nkanyora ninche bweka omonto omomwamu ase management. Ngatenenera aba- egasi eyio mpaka. 1960, inde ngocha konyora nkarase chitabi chiane, ngocha konyora managing director ogo ogoaka esimio ogontebia nchuga nde nkogenda, ogontebia chief native commissioner. Natagete ogende government office, amang'ana nare atagete gokoboria. Omosongo oyio iga na- nachete akagenda koba egavana ya Gambia, Mister Windley, ngomotebia bono nindigocha kogenda. Ayeire egari ye company iga agenda. Inde nka- nkanyora omontereba, nkairwa mpaka eye mokorokwa Jogoo House bono, igo yare nkorokwa Government Office. Ngaika ororo, nkairwa straight nabasigari gochia afisi ya eh, Mr. Windley. Ngochia goika aria, nkonyora waiting room, na abagaka aba, Musa tata, Zakaria ngwenyi, Andrea mokaya, nongubo, Matayo tarengoo, nkobakwania, boardroom ya chief native commissioner, twensi tokorangerwa gochia ororo. Chief native commissioner okombori rende ase egesongo ng'a abagaka bao bachire, Igo bagosomete ne chibesa chiabo chia buna disikaso, na emeremo bwatometigwe chigosomera, nero gwaetete, gwatamire. Inki? Nkomoeresa inche igo natamete esauria y'okoramwa, ekiagera. Ekero nairanete nasoete ase eserikari, ngakora emeremo abisi ya DC. Kisii. Abadigo barenge kondama. Nkorwa aro naende ngatomwa ase nachete koruera ngakora application gochia breweries. Igo natometwe okwara. Aria akorusia aya bono, okwara. Ekero naika aroro, nkanyora naende no omodigo ngokora inse yaye, nere no omonto okondama, nkarora aa tinkonyara egasi eye. Togategerera i togakwana nere igo, nabo gakaba nigo bategererete bandigerereti, barabwo mbakwaneti mange. Mbare kogesa.
Abande nkoigwa barenge ekeigo, Zakaria takarenge, ebeire Omokarani, ngokwana arenge egesongo ekiya, tata ngogekwana arenge lakini tari buya bono. Windley akamana kontebia no, onye nokoramu goka, amang'ana ayio inkorosia inde. Agantebia, tintageti igo ntagete orue breweries, oitabe amang'ana abagaka aba, ngotome esiteshoni eng'ao. ochi gokora emeremo. Ngateba nanchire, okorika rirube ngotomoka ngundo naende igo ngendete aroro buna omoDA, district assistant bono, na eria African ba- barusirie. Nkonyora omosongo ore nkorokwa David Luke, nere otenenete edivision yonsi. Na kware aye yarenge enene inse bono, enene, ekiagera ekwende kangundo iga yarenge korwa ang'e na Machakos iga iga, all the way mpaka omopaka bwa Kitui. Togakora emeremo nere eyio ere ng'a nkorenga konya gokwaneiru, ekiagera iga arenge omuya sana. Tokaigwanana. Emetienyi etato, nkorangerigwa aye bono kwaeirwe edivision yao. Eyio nineteen sixty one.

Bakamana gontebia, Aye naye oranyare makueni. Makueni, omodii oo orenge aroro omosongo, oria nkorokwa Mister Kotini, konya oeirwe amadaraka gochia koba DC ase agao. Omodii, igo okoba omodii oo, kwaba Emagistrate, Kwaba the prisons officer, ekiagera eya kabere detention camp nero. Igo okogenda okore, okore ebi- ebinto ebi bionsi. Nkagenda, Mr. Cotton he handed over asende, ngakora emeremo ya aroro igo. Egochi goika 1962, nkorangerigwa gochia KIA Advanced Administration eh, course, emetienyi etano omo. Ngokora emetienyi eyio etano omo, bagontebia bono, naende Esauri bono totagete gokora Africanization, we are sending you gochia Cambridge University Bongeresa naende osomere bono oche gotenenera. Toka nkagenda 62 63 edirie gochi ko- gochi koera iga independence egocha esimi irana korwa Cambridge ngacha nkonyora bono Kenyatta nere prime minister riko ntarabe president prime minister

to be regional government agent nere yaye nkorokwa DC Nyandarua nkobatebia baminto omonto onyuomire mokong'a erusa ng'ende korora abanto bane nka ritang'ani bagantebia you are given three days nkagenda nka nkarora abanto nkarora omogaga tata nkairana Nyandarua Ndio. Naombete Nyandarua igo. Inde ekero kenye bono 64 ekero kenye egochia koba republic ecabinet ya deciding
nko nkorangerigwa korwa aroro ngacha gokora egasi na omominister Tom Mboya nere orenge the minister for planning na no constitutional affairs naende no mwane ogo plan. igoro ye republic, bakana kontebia bono aye igo okogenda okwane na omogaka omonene nkogenda nkorora Kenyatta Harambee House na office ya prime minister riria egabana tararwana yarenge egabana general nkogenda ogontebia igo ogwetanana Kenya engima obwerese abanto.

Nendege ebwate chinjini ibere. Rosia eprogramu yao bono. Ngaetanana Kenya engima nkofundisa abanto igoro y'okoba erepublic. Nkairana ekero yaba republic twaroche twaroberetie Kenyatta akaria ekeapo iga iga outside police headquarters erio Uhuru Park konya tera tera agachwa. Akaria ekeapo iga abwo ekero akora iga. Inche nkairana rende abisiga eyio ase mboyo y'abang'ete, nkorangerigwa na Duncan Ndegwa, nere orenge Head of the Civil Service, oteba omogaka natagete gokorora, nkoirwa ase Kenyatta, bono ong'anyire

Nabo yaenkorokwa, tiyarenge eprovince erio, iyo yarenge Nairobi District Extra-Provincial District. Nkogenda, enyomba eye bono moroche ere ara ang'e na round about iga iga ang'e na Nyayo House, enyomba nero engotu sana, aria nonya nagendete gokora egasi nere yakaba ere eya DC. Ngakora emeremo aroro, emetienyi ene yoka. ngomana gotomwa Rift Valley koba provincial commissioner aroro. Rift Valley nigo nabete emiaka ang'e etano ebere genge emiaka etano amo na emetini kianda. 1970 nkoba posted gochia Central Province. 79 korwa 70 mpaka 79 nigo narenge Central Province.

Ani riria egasi nare ngokora ya chief secretary ya abaminista bane mbare batanyanchete ase eka- esauri nasitana i took a stand ya ogo- ogohakikisha ng'a aba- abatumishi b'eserikari goika ba- bae- bako- baegwe enafasi ya ogokora emeremo tari omo- omonto o siasa oiche oikaransa tu, onakorwa chiamuri nonye echinde chitari chieseria. Ang'e bande konya imbanyancheti, ngotangwa tincheti nachia gotenena naende riria epati neyemo rende. Egochia goika 1992, riria chipati chigocha bono ah, chinyinge, Democracy. nari no nsoete rende ng'a siasa rirorio onde mbachieti koing'amereria. Naende gochia igo bang'eberereti ntigare kano koichera ati na- konya naende nabwo bantangete. Korende nakorire emeremo, nakorire ekampeni, 92 nkachorwa. Nari ng'eire egasi ya Minister for Agriculture, nkorwa aroro nkamana ngacha ngachenchigwa nkaba Minister for Water. Nkarua aroro ngacha ngachenchigwa ekero chi election naende yaba, nkaba minister for finance. Minister for finance no twachagete gosinyana na omogaka oria orenge kogamba omonene esaburi. Ebinto binde mbire bie chibesa biarenge gotumeka bobe nkabisieka, na abanto baria bakweroka abanene abanene abanene babwate chikampani chiabo ngateba nothing doing Eh, ngateba inche ti- tindi goitabera binto ebi ekero nakana abande bakagenda bagakora edelegation ase omogaka omonene okong'akera esibinga motebi besa chia serikali inche ti- tingoitabera.

Ngateba, Yaya, onye Omonene otabwati confidence ase buna okogendia eministry, nki agokoirera eministry ende confidence ng'a eyiyochi korwa? Iga ngatiga igo, nkagenderera nobochumbe. Rende ekero bono two tweigete, naende konya narure Kanu, nari nsoete forty people. Nabanto ba Ford People members bagontebia, naye karaborie egento eki torore gose nokenyore, rende tokaraminyokania igo, omogaka Kibaki akaira. Ase inche ngatigara omo- omochumbe rende. Egochi goika gati nyuma y'emiaka ebere, Kibaki okondangeria na emeremo otagotokonya iga, ng'a okong'a eminister for energy. Na riarwete aro naende ogocha gonchenchia okong'a Minister for Roads. Minister for Roads nero ase chigasi chi ministry that's where I retired. Bono ekero na retire nabo ing'iranete rende mogondo ngona korema oboremi nte na ebiasara ngokora nde bike igo Nakabe engiya ntobwate togocha twararigereria ase Nyasae natorendete, obwo nabwo obogima bwane. Credit bank. Oboremi ninde nkorema nde engano mao na roko, na echiombe nimbwate aro chi'amabere, natika Ntobwate omogondo bw'ekaagwa, naende ensemo ensemo y'omogondo oyio nero nto nkorosi nko nkwami tore amauwa, togotoma amache ng'umbu twaoonia. Amagwe a Kingaro, oyo togotoma kera obotuko, erori engima. Twaire ase egegwanda ki'endege, agenda auction Amsterdam. Ebi nabio ebinto togokora, ng'ora igo. Bono rende, ne chinguru nachio chingokea chire ase emiaka yagendire, nabo totigerete igo na abamurango nabarongo nabato konya bare, buna bono ase maono aroko. omwana onde omogusii nere orendete omogondo oyio naende iga akogenda buya sana iga akorete University Egerton ase ensemo ya oboremi ase igo nere okogenda iga abwo iga ase ekahawa momura onde omogikoyo. nere otenenete, na ase amauga ayio bare nabange aroro, ekiagera chigraduate nabange, onde nare ase otenenete ase production, onde nare otenenete ase amarwaire, amauga, onde nare otenenete marketing, igo nabo abuchete. Lakini mbagendererete, ee.
During your free time, eh, inki okonyora ogokora?
Free ti- eh, free time eh, bori ase abanto abagaaka ng'a- eh, free time nere igo te- igo buna koria amang'ana ao rioka igo eh, inde kwanyora egetabu gose mbibilia gose ma- eh, ge- getabu kende gionsi kwana gosoma Eh,

nabana ba mura. Naende Nyasae otokonyire, basomire, basomire eh, abana bane motang'ani na omoiseke ere iga- eh, agakorire nursing ase serikali nonye mbono noare lakini she's eh, specialized oyo okomobwatia Ere nigo are central bank, she is a highly qualified accountant, igo are nere head of the department of foreign exchange, Angela, naende nomodikonesi ase ekanisa ya Maxwell. Rende omwana onde omoiseke. Oyo okobwatia kenete ere no monyagitari. She is the medical officer of health in Narok district. Bono abana abamura Charles imwe momanyete. Keneth iga agokora amang'ana insurance. Aba bande buna bono Lee ere ne he is an engineer. Nkore naende ekampuni nere igoro sia.

Naende insa Pilate, gaki niganchete bo engineering ribaga ri'okogenda chindege, abana bande rende mbare noande amo, iga are ebengi ya Ecobank, Sam Moravia iga are one of the managers ase National Bank. Eric Maina nere corporate manager ase Credit Bank. Bono my koma omanyete engusi yaria gokora ebiasara biaito, na akae rikande is nomo architect lakini nere ore nainche igaa abisi iga akorokwa Eric Maina ere Eric Nyandusi. Leon Nyandusi, ere iga asomerete Oxford University, aka qualify as an architect, lakini ekero achia aga join architects iga iga, nkamo nkamokania yaya yaya bono nagotire naye oyomo oino, tiga achiche ekeransa na inche iga iga. Bono ere na mosubati omwabo okomobwati nere obwate masters ase marketing, nere naye ekeransa tari nere okooni ama amaua. Nagotogana igo. Egento ase obogima bwane ntebe nkenge amang'ana na abere. Omanyete egento eke okorora ngokwana igoro yo omogusii koba amo, yogesoete gechete nende gekaba ekiya ase enkoro yane korwa engaki eria abagaka bagusii baikaransete. Bakateeba, Oyo nomwana oito, tari tari oyo o Musa, nomwana oito bw'omogusii? Egento eke tingokieba, ekiagera igo kianye mbundisete obwanchani bw'omogusii. Ekero bao bonsi baroche na omwana oyo, tiga tomosomie buna oyoito. Egento eke tingokieba, negento ekenene sana kiorogetie, na omogusii noyomo. Eki tinkweba. Ekende kere egekong'u sana ase okweba, naende kiabete oborito, riria natigete emeremo y'eserikari. Timanyeti goika nonye mbono tinana komanya ase obokong'u bwaruete eserikari ekero omogaka moyio arenge emeremo. Mbandwaneti sana ase ebiasara biane. Abande, aye nabo orainyore emiaka yao, ekero baambete gosieka ekampani yane eria egosia aria embaka ase bagoteba ng'a na chinyoni ngochia gosaria ngochia koiyeria chire chindege oborimo bwoka. Mpaka abanto baria bang'oneretie bang'oneretie amachine y'ogosia korwa Germany, bagatoma omonto bwe chinyoni Inde agacha agakora risachi, agateba, No, chinyoni chikoetanana iga iga, tichiri koria ebituma, tichiri koria engano, echi nechinyoni chikoria enyama, na igo chikoiruruka korwa ebucheri ya Kilima aria Dondora. Ase igo bagasinyora ende ekiina eke bare batagete gonkorera, na ende ekaimoka, naende bagatoma embeba. Egacha ekarutwa ang'e n'egworo ye inside, naende bagacha bagatena eng'tebe eye gecha koreta oborwaire ase ase engano na ebituma. Ase igo goika torigereria ime aiga torore amang'ana ki, lakini konya natome konya natomeirwe obosani. Natomeirwe abasani bantomeire amang'ana na abanto aba mbatagete korigia enchera y'ogosieka ekampani yao. Inde ekero bachete ngateba, Embebe eyio ekero etogete, nkabatebia inchuo. Inchuo ninwe mwarutete embebe eye iga iga, eta bono tosoe emaa ase to, ase chigunia chiria chiarenge chigunia chinyinge. chi'ebituuma na engano, bakareta public health officer korwa city council esesauni natebete naende omonto o city council nere public health officer achiche ekiagera konya baretire abanto b'eserikari. Chigunia echi chisokigwe chionsi pi, mokonyore embeba amaaaa, momanye ne nonye neyio noyo aruete rirorio. Bagasomba rituko rigima, mbabatenyorekaneti nonya neyemo, naende nkabatebia, Ninwe mogochirania? Bagachirania, bakarora bono omonto oyo tochia komonyara. Inde inga egento gioka naruete ase abanto baria barenge okoba amang'ana, barabwo nkabatebia abatuki. Ateebie onye abanto b'eserikari, Mokondua ning'enchwe naende endagera y'aana ey'aana etinana koiba gento ki'omonto, onye mobwate obosaiti, rete. Onye mobwati, manya iga, mwasinyirwe bono. Naende onye mobwate chinguru chingiya kabisa, egento ekemo mobwenerete gokora, nagoonchora ebinto Nyasae ang'eire. Na indore chinguru chiaito igo mobwenerete gotebia chiombe chiane tichirua mobeere, na inde mokanie engano yane tiyama. Ebinto ebi bibere bikoba buna moganetie, rirorio ninkore esurrender. Omonto oyo ntokomonyara. Nkabwata okwa, Ebi nabio ebinto nonye mbono ntanakweba, ntanakweba. Lakini ayande nemegano totokona gotebia abana baito, lakini ebi bibere nabo nonye mbono ekero nabiinyore nabo nkororana nebirito biarenge. Inche, inche ase ekanisa nomanyete nomwa SDA inde tintagete gogotebia ande. Na ekero nanyore ribaga, iyo nkogenda eria Maxwell, gose eria ya Lacrosse y'Abasae, that is what I do, lakini iga ngotebia iga, inche nonya ne ekanisa y'Abakatoliki igo nyesigete sana, ekanisa ya PAG igo nyesigete sana, ekanisa ya Church of God igo nyesigete. Inkesikerete chikanisa echi nonya nde omo SDA, ekiagera chikanisa echi chionsi Nchibwate egento ekemo getari etafauti, basigete Nyasae oria Omotongi, basigete Omwana o Nyasae okorugu Yeso, nere Omotooria noroche. Tafauti, onye, onye, onye tafauti teri ase aye, aye naturo abere, inki ogo oko okogechera abanto? Inki ogoteba rende ekanisa eria tinkonye, ikonyesika? Ng'ende aroro, imanyete ogosaba kwabo, nkori kori kwa Nyasae oria ototongete. Ogosaba Ase amabera nogoetera ase Omwana o Nyasae o Yeso. Oyoyo otari goetera abwo nere inche ndatware obokong'u nabarabwo. Lakini omanyete ase ogotirimboka nonye negetunwa otagete korina, nonye nechiro otagete kogenda, enchera teri eyemo, chinchera igo chire ao ao. Onye oria omino ogoetera aria, naye igo ogoetera aa, lakini echiro neri eyemo mokogenda, inki okobera? Ase igo inche n'Omoesidi, lakini igo nsikete chikanisa chiria chinde chionsi chimanyete Omotongi oito na Omwana oye. Bono Omwana-ominto akaka Williams Atandi, igo ndagotebia na mbuya mono ase okombeka nkwane nabanto baminto. Gwankorere ring'ana rigiya, ekiagera nonye timbwati chinguru esori y'amagoro gotara kera ekenyoro kenyene buna nagatarire, na inwe iga bono mwandosirie amagoro nachiire Esabato baminto, ekiagera ba.